Maya wan quit wetin I dey hear Would Maya wan quit YouTube Are you sure? To do what? He wan become a farmer Aww Let's dive to the our today topic let he know whether na true or no be true okay Welcome to Naija Daughter TV If today na your first time of coming across this girl, this lady, yes I be lady o make una no look like that Welcome to my YouTube channel. If today na your first time of coming across Naija Daughter TV, do well to subscribe. Do well to join this beauty family. Make una no dey always dey wait for saga. Abeg, make una dey watch our normal video. Na beg me dey beg. No be say na by force, okay? All my subscriber, please, okay? Just like my channel for just like am natural. No be when quarrel or when gbas gbas gbas gbas. um today I bring our brother Woodmaya come this house today I go like make we listen to am before we go dive into the today topic by our own opinion wetin our brother read talk whether e make sense to quit a to quit YouTube to become a a farmer let's hear from him before we

cloth he pull the cloth eh eh eh eh. Na my brother would maya say if a doctor can quit a doctor and become a farmer he wan quit e own YouTube to become a farmer hmm. My people wetin una think wetin our brother think he say now He wan empower uh a lot dey o may that is Africa youth dem no ever see say dem no ever dey see say good thing go ever come Africa that is dem go ever make am from Africa Africa youth dem no know whether dem go make am from Africa let listen to this guy a little before Connect, this thing can actually make money. it's like all of a sudden my eyes were enlightened, they were opened up.

Una fit go Wood Maya maybe if you never watch am come across this my channel you are interested to know more of this video then go to Wood Maya yes na our Africa uh, brother from Ghana na still big YouTuber for our Africa circle too you go his channel Go um watch the full video about this a doctor who become a farmer who wan make our brother quit him YouTube channel to, to become a farmer. Yes, my own, I will drop my own two cents. Wetin I think about our brother quitting YouTube to become a farmer. No, he no wan quit YouTube to become a farmer. He just try to encourage our youth when we, we dey always dey look am say na abroad we for fit make am. Say without without our broth we no go fit make am na him make our brother talk like that and this man wey he leave America wey he be doctor and he pull him doctor uniform and he wear farm uniform he know wetin he want and he mention the that is wetin you suppose to get before you go make your decision

Farm get different different um type. You can get fish, poultry na farm. You can get dis fowl, all dos fowl wey you dey do juz now, na farm. A lot of tins pig, animals, all dos um all dos um goat, all dos many tins dey. Cow sef na still farm. um Before agriculture, maybe dey plant corn, garri, cassava, gbogbo e gbogbo e. You know an tins really dey inside dat tin. I go look for ah this man prophecy when he say Africa go back to where we start from farm is our calling make we not just neglect our farm God give us good land to produce we suppose to dey produce to dey invest that is to we go dey produce we go dey give out food all those Oyibo people dey go come our country come go buy food I believe a lot of people listen to that prophecy of prophet TB Joshua hmm may he so rest in peace Twe- 2013 na he he he lay that prophecy of Africa go back to farm he say Africa go back to your farm go farm That is our calling say leave all those oil leave all those mineral resources he say go back to farm make we start farm a lot of people wey take advantage of it I believe say they are success today they are successful they are successful I believe so I believe you see a doctor if a, a doctor can quit quit and go Africa and start a farm today now see fowl everywhere see egg Wetin you dey find? For America wey you for comot, light dey everything dey but for my country I pray say if we get light for Nigeria, we get good road, we get security, many people if diaspora dey will go back that one na in fact na hundred percent because this guy now where he for dey farm dem he get light before he leave um America imagine you wey you don give birth to children for where light dey you go just find yourself in dark place children go come dey ask you daddy, mummy on the light, turn the light on you no see light you go come dey hear generator gbo gbo gbo gbo gbo, you no fit sleep you know I pray if my own country Nigeria because many people wey be doctor, wey be lawyer, wey be um anything for this abroad dem will love to go back home to go and start something because I remember when Prophet TB Joshua prophesy this thing say may Africa we may we go back to our farm make we go dey farm a lot of people still come out of the same church testify how their farm dey do well, how their fish farm, how their no a lot of people testify may his soul rest in peace yes I miss him um Yes, our brother Woodmaya no dey quit, uh, he no dey quit YouTube, na waiting the video, uh, that is where he go, when he go interview somebody when be doctor. How can a doctor quit a doctor say they go back to Africa, go invest? You can do And if you be youth out there, you dey Africa. You know me say you must get billions before you go start something doing. If you start, as our prophet Tibija say, say anything start small, um finish am you know anything wey you start so e must big no many of us many of our Africa youth also as a um, this uh, eh, ex Ghana president when he still talk say if you give Africa person youth something now maybe he get money wetin he go dey think for his brain na how to uh, how to he wan take dey buy clothes or dey import from China China dem close their border dem no dare Africa to uh, bring something goods into China China produce their thing Na im make China become who dem are today. If Africa can do so, I believe we wey we dey say government, government, at least fifty percent the thing go reduce because many of us now, we no wan do anything again, um we wan wear already made, we wan eat already made, we wan do, see a lot of things wey, mostly we the Africa, a lot of sickness wey dem dey talk today now, we no know how dem take dey produce food, food. Normal, God bless us with good land, with, that is, um natural food, but today now, na Hmm, she meet everywhere. My people, my brother, my sister, if you dey Africa, you can still make it. That is true. Start with the little one you get, okay? Start with the little one. No place like home. I know, no place like home. But if you see opportunity, maybe your country, it still be like my Niger, and eh, things not better, you see opportunity. Okay, but for me, if you get small money, start something. You can start poultry. You, if you, your papa get land, you can start farm. Agriculture, Maybe you no like to farm like me I no like to go farm o but I go fit do um fish farm, I go fit do fowl farm, you dey see am I love those things to do. If you dey there no fold your hand try and do something if a doctor can do something leave doctor leave America go back to im home Africa and invest Because e get the money o one e get the money one e country get light two yes o because that I no believe say place like Nigeria you need to you need to get solar energy if you no come be person wey get that kind money nko e better dey where you dey dey suffer but if you if my country become my country today I believe say many of us go still go as I first take talk Our brother Woodmaya no dey quit YouTube o, he say make una give am thumbs up, please guys if una dey watch our video make una dey give thumbs up, this thumbs up is very important, una dey tell YouTube say una like wetin we dey do okay, make una no just dey watch and go, watch and look okay, please join this beautiful family and secondly our brother Woodmaya he no wan quit YouTube o, na where he travel go The person wey he interview na him bring come my table, you know say I say I go dey update una as our brother still give us permission say make we dey talk about him good no be when something happen to am wey dem hack him channel we come dey talk about him make we try still dey talk wetin he dey bring come and make we still dey try to dey share am for our channel as far as I got this opportunity I still bring am come my channel Di good tin wey he try to do to bring di good part of Africa out. As he dey interview dis guy now, I believe say a lot of pipo wey go come across dat video, he go impact dia life and he go change dia life. Who get maybe one thousand naira before and he see dis guy, he hear di story of dis guy, how he take start, I believe he go pick himself from dia, he go make something out of dat one thousand naira. I just put one thousand naira, no be say one thousand, I just put am like dat. Okay my pipo, do well to join dis beautiful family as I first take dey tok, Give me a thumbs up wetin you think about a doctor who leave America e go back to Africa become a farmer wetin you think if na you you go do am if na you if na me if my country get light if my country get security why not but if my country no get security no get light eh, how I wan take survive am no I no fit for me I no go fit but if my country get light e get security why not no place like home let me tell you the truth no place like home. No place like home how many times I talk am no place like home okay I will see you in my next video do well to join this Naija Daughter TV share my video if you like or give me a thumbs up no be say if you like if you be Facebook any of the social media share the video okay give me a thumbs up I will see you in my next video ciao. We don cast, last last. Now everybody go chop breakfast. Shayo.